Дуслар, менә әкренләп инде без хәзер кышка да килеп кереп барабыз. Кыш инде ул э, курыкмыйча күпләп ит ашый торган э, чорда булып исәпләнә. Э, бүген менә без шушы итле, туклыклы ризыкларыбызның берсе элек-электәннән бик популяр булган, рестораннарда гына бирелә торган аш азу, татарча азу пешерергә өйрәтәбез. Моның өчен аңлаганча безгә кирәк була инде Ит, ит булырга мөмкин ул бәрән ите дә, сыер ите дә, ат ите дә, безнең очракта менә бозау ите. Аның үзенчәлеге шунда азуның, анда бөтен э, ризыклар да озынчалап туралалар. Менә безнең итебез дә шушылай озынчалап турадык без аны. Кирәк була безгә бәрәңге бит инде, э, суган кирәк була һәм озынчалап туралган э, тозлы кыяр. Без итебезне аерым казанда менә Калын төпле казанда кыздырып алачакбыз. Аңа хәтле әле без аңгар менә шушылай май салабыз. Май салабыз һәм маебызны кызарга куябыз. Менә безнең хәзер шушылай маебыз кызды. Безгә кирәк була бит инде итебезне кыздырып алырга. Ул бик яхшылап кызган булырга тиеш була һәр һәр ягыннан да. Итебез шушылай безнең кыза. Ул арада безнең менә икенче табабыз кыза тора бит инде. Э, ул табада без э, параллель рәвештә менә шушылай суганны кыздырып алабыз. Шушылай аерым-аерым кыздырып алып, һәр берсендә өлешләп-өлешләп итебезгә өсти барабыз. Суганда кыза. Суганыбыз менә шушылай безнең алтын су төскә керде. Без аңа хәзер менә бер кашык томат пастасы салып җибәрәбез дә, яңадан әзрәк кыздырып алабыз. Хәзер мин аны җыеп алам. Бераздан мин аны ит өстенә өстәячәкмен. Һәм шушы ук табада тозлы кыярны кыздырып алабыз. Безнең итебез менә шушылай алтын су төскә кереп э, кыза. Ул арада менә безнең кыярыбыз да кызып килә. Кыярның өстенә әз генә аның э, тозлы суын да салырга мөмкин. Ул э, азуга Үзенә күрә бер тәмле тәм бирәчәк. Боларның барысы да өсләре ачык килеш кыздырыла инде, өсләре томаланмый. Менә хәзер мин кызган ит өстенә үзебезнең әзер суганыбызны салам. Һәм инде аңгыр Томалап пешерү өчен әз генә су салам. Утын бераз кысабыз. Өстен ябабыз. Җыеп алабыз шушылай. Һәм шушы ук табада без кыздырып алабыз. Хәзер бәрәңге. бәрәңге генә хәтта болгатырга да кирәкми аның шулай ук ит кебек үк башта бер ягы кызсын аннары инде әйләндереп икенче ягын кыздырып алырбыз әзер э, тозлы кыярыбызны без салабыз шулай ук итле суган өстенә һәм алар менә шушылай тагын Бергә томалап пешәчәкләр. Менә безнең бәрәңгебез шушылай кызды. Аңа инде ул пешеп бетсә дә ярый, пешеп бетмәсә дә ярый, чөнки аның әле менә бу ит белән бергә әзрәк тушит итәсе бар аны. Томалап пешереп аласы бар. Хәзер без аны үзебезнең менә монда пешеп утыра торган итебез өстенә салабыз. Менә. Без аларны менә шушылай бөтенесен хәзер бер 10-15 минут томалап пешереп алабыз. Тәменчә тоз салачакбыз, тәмләткечләр салачакбыз. Азуыбыз әзер булып килә. Менә хәзер без аңа тәменчә тоз салабыз. Менә шулай. Борыч сибәбез. Һәм туралган э, сарымсак салабыз. Бер, бер ике генә минут ул безнең шушылай кайнап утыра һәм без инде аны табынга бирәчәкбез. Дуслар, менә безнең азу шушылай матур булып пеште. Табынга аны төрлечә чыгарырга мөмкин. Кемгәдер каймак белән ашарга мөмкин, кемгәдер катык белән. Рәхәтләнеп менә шушылай кулланыгыз безнең рецептларны, пешерегез.